Нишләп менә яшьләр чиркәүгә тартылмый? Дин буенча җалкаулык та бар инде кешенең менә шулай. Ураза вакытында җенси мөнәсәбәтләргә керергә яримы? Ну аны берсен генә әйтеп булмый аны. Дуңгыз ите ашарга ярамый. Ашар, ашарга җук моны. Инде үлеләр мунчасы инде була ул. Куркалар бит инде кайбер кешеләр теге. Миңа ул нәрсәгә, любопытство өчен генә. Бер чакта да онытмагыз, Ходай сезгә булышсын барыгызга да. Исәнмесез, хәерле көннәр! Бүген бездә кунакта Балтач районы Чепия авылы чиркәве настоятеле, протоиерей Владимир Иванов. Исәнмесез, хәерле көннәр! Исәнмесез, мин безнең таң- тыңлаучылар белән дә исәнләшим. Бүген хәзер әле Пасха көннәре безнең озатылмагач, мин кешеләргә э, бәйрәм белән котлап, Христос терелеп торган дип әйтим баштан. Әйе, э, Владимир атакай, менә үзегез белән таныштырып китегез әле. Сез кайсы яктан, э, гаилә хәлегез ничек сезнең? Ну, мин үзем
туып үстем Казанда. Э, Әти-әнием авылдан килгән кешеләр. Вот. Э, Үзем инде Казанныкы дип әйтергә була. Мгм. Гаилә хәлегез?
Э, Әйе, минем сем- э, э, семьям бар. Әйе, хатыным бар, җиде бала бар. Менә сезнең дингә килүнең төп сәбәбе нәрсәдә? Бәлки тормышта берәр нинди сынаулар булгандыр, шулар турында сөйләп үтегез әле безгә.
Сынаулар тормышта кемнең булмый? Но мин сынауларга карап түгел, менә ничектер күңелем тартылды, менә шулай.
Ничә яшьтә килдегез? Кызыксынып дип әйтимме.
Ну, мәктәпне бетергәч, бераздан инде җыри башладым. Теге, ну, җигермеләр тулганда дип әйтим, шунда менә шулай җигермеләр узгач, менә шул тирәсендә.
Менә э, сез бит инде чиркәүләр белән бәйләнештә торасыз. Менә Татарстанда ничә керәшен чиркәү бар? Һәм алар бер-берсе белән һәрвакыт бәйләнештәме? Менә безнең бит чиркәү дип әйтергә бер жактан ничек була. Теге чиркәүнең зданиелары күп тә ул. Ә атна саен килеп бара торган чиркәүләр безнең биш кенә Татарстанда хәзерге нәрдә кершенчә килеп барган чиркәүләр. Менә берсе инде центр дип әйтим. Тихвинский чиркәве Казанда, үзәк чиркәвебез. Аннары безнең Керәшсәрдә дә чиркәвебез бар. Аннары тагы менә Шура авылында э, керәшенчә кләү бара. Кукмара.
Э, Кукмара районында. Аннары тагын без э, безнең Э, э, керәшен приходы бар чистайда молебный дом анда бар да чиркәүне инде җиткерәләр алла бирсә тиздән э, срокларын белмим мин җиткереп тә куярлар алла бирсә аннары тагын безнең это мәләкә салонында инде җиткерелеп бетергә торган бер это чиркәүбез бар
Менә чиркәүгә кергәч, э, әбиләр, э, олы яшьтәге кешеләрне генә күрергә мөмкин, шулай бит. Э, нишләп менә яшьләр чиркәүгә тартылмый? Эс алар. Ну, менә хәзер менә ул проблем үзебездә дә тора инде. Яшьләрне чиркәүгә җөрсеннәр дип, ничек китерергә дип, э, төрлечә-төрлечә тырышабыз. Әле Тырышларыбыз ничектер җиренә килеп бетмәй. Менә, ну ничектер бу җирдәге тормыш кызыктыра күбрәк инде. Аннары инде теге дин буенча жалкаулык та бар инде кешенең менә шулай. Аның бит менә ишек үзеңне жалкын бер кенә дип әйтәләр, теге җыклап та булмый, иртә торып барырга да кирәк, басып торырга да кешенең бик әтә траслары күбесенең Килми шул.
Бәлки аңлап та бетермиләрдер. Ну, шулайдыр инде. Алладан куркуларыбыз җитми. Менә шулай.
Менә шул яшьләр дигәннән хәзерге вакытта бик күп катнаш гаиләләр. Менә сез моңа ничек карыйсыз? Менә мәсәлән, ислам динендәге белән православие динендәгеләр кушыла шулай бит. Ә бу гөнаһмы? Нәрсә дип әйтер идегез? Гөнаһ дип Сүз э, әйткәнче шулай дип әйтим. Теге православный православный бергә торсалар, бер-берсен дин җагыннан аңларга җиңелрәк була. Аннары бит теге безнең бит православный не только үзең генә бул дип, име? Менә балаларны э, дөньяга китереп, тоже бит православный дингә өйрәтергә кирәк. Менә шулай э, балаларга Алар өчен бик күбрәк сагышланырга кирәк. Җиңелрәк бер денне атасы да, анасы да булса бит. Менә шул, шунысы бик әйбәт шул. Балалар өчен дә, үзебезгә дә менә шулай бергә чиркәүгә барырга теләүдә э, э, э, торып кайтырга, менә шулай дин турында сөйләшергә дә, все равно ничек әйтмәсәң дә, бер динне булса кешегә әйбәтрәк ул. Ну, бу гөнаһ саналмый инде, шулаймы? Гөнаһ саналмый дип, ну, ул да үзенчә бит теге тоже теге э, дөрес түгел инде. Гөнаһ дип әйтә. Э, менә хәзер бит гаиләләр бик күп. Нәрсә мин аларга әйтим инде менә шулай. Сез тегендейләр, мондыйлар дипме? Юк инде алай да тоже аларны аңларга кирәк. Инде хәзер гаиләләр төзелгәч, нәрсә эшлисең? Ә алга таба лучше менә шулай итәргә. Дәге дин э, кысылган чакларда, динне бетергән чакларда кеше күп нәрсәләрне аңлап бетермәде. Вот. Шуңар күрә менә шундыйлар да китте гаиләләр. Ә хәзерге вакытта инде э, лучше менә ансын уйлап, менә шулай үз динендә кешене сайларга шулай бит шулайрак әйе монысы аңлашылды ә менә инде мәсәлән православие динендәге кеше никах укыта ди шулаймы православный әйе православие динендәге кеше никах укыта һәм инде ул ислам диненә күчә дигән сүз шулай бит инде православный кеше аңлап бетермәгәч кенә шулай итә потому что аңлап бетермиләр дин алла законын белеп бетермәгәч менә безнең православный өйрәтү буенча менә шулай җиңел генә баралар шул аңламаган килеш менә кайсылары килә дә менә сорыйлар теге менә шулай ничек ничек була ул теге аңлатасың инде аларга ә күп кеше менә шулай аңлап бетермей мәсәлән нәрсә дип килеп сораганнар бар ну ничек буламы юкмы дип тегеләй болай юк инде алай итеп булмый безнең кануннары буенча э, без Проснайлар только бергә теләк итәргә, бөтен җылыларны, теге э, келәү рәтләрен только проснайлар белән бергә, только православнылар белән бергә. Даже теге бүтән христианнар дип үзләрен әйтүче диннәр белән алар белән дә жарамый.
Аңлашылды. Ә менә чиркәү дигәннән инде бер дә чиркәүгә кереп карамаган кеше дип тә дөрес түгел инде. Мәсәлән, чиркәүдә белмәүчеләр бар. Менә нишләргә кирәк? Менә беренче кеше керә дә, нинди тәрегә барырга, ничә шәм ягырга? Менә сез нәрсә әйтер идегез? Менә белмәүчеләр күп. Менә шул белмәгәне бик аның Э, әллә нәрсә дә түгел. Ладно, кайчандыр бит аны белергә кирәк, бөтенесен белеп бетерергә әнә безгә дә әле буламы, юкмы. Вот. Э, инде белмәгән килеш килдең икән, ярар, э, баштан басып тор, бүтән кешеләр ничек итәләр микән дип карап куй. Аннары җөри-җөри башлаган килеш бөтенесенә өйрәнә
Башласаң. Ие, ие. Ә менә ничә шәм ягырга? Шәмнәрне юк үзеңә кара. Менә безнең үлгәннәр өчен бер җирдә куялар. Аннары Изге кыз Мариягә шәм куялар, Иисус Христоска шәм куялар. Бүтән Алланың э, жараучыларга, э, изге кешеләргә куялар. Үз, аны инде кеше үзе э, күңелендә уйлый. Менә бүген тегесенә куйым әле дип, теге чакта тегесенә куйдым, бу, бу жолы бу изгегә куям әле дип, менә шулай күңелендә ничек була, үз күңелеңнән ничек кая күңел тартыла. Шулай шуның Үтәресе җанына барасың да инде, теләк итеп, аның алдында шәмне утыртып җандырасың. Әйе, ниндидер закон юк инде, димме? Мәсәлән, мин күргәнем бар, э, чиркәүләрдә өч шәм ягалар. Менә шулай тиеш диләр. Например, тиеш дип, ул э, тиешлек сүз Дөрес юк. түгел, им? Например, минем акчам булмаса, мин чиркәүгә киләм дә, шәм куймыйча да торам. Төрле кешенең төрле хәлләре була бит. Кайсыларның акча җитәрлек, кайсыларның бик кысынкы, э, кайсы икене куяр, кайсы җигермелә балып та куяр. Ну, иң беренче менә бәйрәм көнне киләсең икән, бәйрәмгә куясың. Э, теге бәйрәмнең э, теге э, тәре алдында берсен куясың. Аннары икенчесен менә үлгәннәрне гел искә алмыйча калырга кирәк түгел. Вот. Тагын бүтәннәргә инде үзең карыйсың инде. Икене, дүртне ме, алтыны ме, унны ме? Үзең теләгәнчә, шулай бит. Әйе, менә чиркәүгә нинди очракларда керергә ярамый? Бу бигрәк тә инде хатын-кызларга кагыладыр. Хатын-кызларга менә тазаланган көннәрне инде
бик кермәскә кирәк. Ну, бик кирәк булса, менә теге ничектер нәрсәдер эш пуша нәрсәгә булса да, яме алга узмыйча гына керәсең дә и алга торырга и арттарак э, торып менә шулай теләк итәсең инде ә башка очракларда керергә мөмкин шулай бит жарый жарый жарый менә бер дә ураза тотып карамаган кеше э, бу э, уразаны нәрсәдән башларга тиеш мәсәлән атнаның ике көне ураза санала шулай бит Ну, и, ие, юк, ну, шулай башласаң да була, э, өзеңә карай кеше, аннары инде шуны уйларга кирәк. Уразаны куркырга кирәк түгел. Без нәрсәгәдер уразаны куркабыз. Ураза бит ул бик әллә нинди авыр нәрсә түгел. Син менә Күңелеңне бик ризыкка, ашамлыкка бирмә. Менә шулай. Э, күңелеңдә күбрәк Алланы уйла, җаныңны уйла. Менә тормышым беткәч, кайда булырым микән, кайда таба барам микән? Менә тормышым а, Аллага җараулымы, юкмы дип, менә җазыкларыңны исеңә ал, э, шуларга үкен. Менә шулай э, күбрәк үкенсәң, туктале, туктале, бик күп бит менә э, Э, жазыкларымны э, теләк итеп алладан кишерлек сорарга кирәк бит миңа дип ураза тотып э, сорасаң алладан синең теләкләрең көчлерәк була ураза вакытында җенси мөнәсәбәтләргә керергә ярыймы ну
бәйрәм каршысына бергә булырга жарамый ул Тыйлырга кирәк. Ә бәйрәм булмаган көнне э, җуынып, теләк итеп чиркәүгә барсаң, керергә була. Өлеш алырга жарамас ул көнне. Ансын теге өлеш алыр алдыннан без ашаудан гына тыелмыйбыз, шулардан да тыелабыз. Менә шулай. Ә бүтән көннәрне әйтәм бит теге э, бәйрәм э, көнгә каршы көнне э, без тыелабыз, ә бүтән чакларда э, җуынгач, Теләк иткәч, кереп чыгарга була. Ә чумылган кешегә крестик тагып йөрү мәҗбүриме? Кач тагып йөрү мәҗбүриме? Кайбер кешеләр бит мәсәлән бижутерия гына тагып йөриләр. Ул менә аның белән керергә ярыймы чиркәүгә?
Бижутерия дип э, Аллага ышанган православный христиан кеше Бижутерия итеп кочны тагып җөрергә тиеш түгел ул. Ул аны Аллага ышанып бит, Алланың билгесе. Безне бит Алла мәңге үлемнән җылган кочка кадакланып, Христос. Без аны теге бизәнеп кенә Элеп җөрергә тиеш түгел без. Матурлык өчен Аллага, әйе, Аллага ышанып, куркынып, менә бу мине шул билгесе белән Алла бәлә казалардан, э, төрле төрле нәрсәләрдән саклап тора дип, аннары мин үземне э, Христос динне э, кешесе дип күрсәтергә тиеш. Ну, күрсәтергә дип тышка чыгарып түгел, менә шулай кеше күрсә дип әйтсәгез тегеләй болай, бездән оялырга тиеш түгел. Алла алдында, э, э, кеше алдында мин оялган кеше, кеше булса, аннары э, теге э, м, хөкем э, көнне мин ул кешедән Алла атамнан оялырым дип әйтә Ходай Христос безгә. Менә оялып э, тегеде качарга да тиеш түгел, күрсәтеп тә җиргә тиеш түгел. Күрсәләр күрсеннәр, күрмәсәләр кирәк тә түгел. Но э, бизәнеп җөрер өчен э, киеп торырга тиеш түгел инде без. Аха.
Менә шул чиркәү дигәннән кеше ничә тапкыр чиркәүгә барып, священникка җазык әйтергә тиеш? Елганчы тапкыр менә өлеш алу. Аны
отырыдан отыры күбрәк күбрәк итәргә кирәк аны. Теге кайчакта беренче тапкырларда может аны э, ну җылына 3-4 тапкыр итсәң әйбәт. Аннары кеше инде ай сайын булса, ай жарымга бер булса да өлеш ала башлый. Аннары инде теге бик картайган көннәрне ул инде тырыша алса, җегәре булса, атна саен өлеш алып йөрсә дә җарый. Менә шулай. Аннары бит аны ничек дип карыйк? Менә кешегә, например, җуанырга кайсы кеше Атнага бер керә, кайсы кеше көненә ике тапкыр керә җуынырга. Менә җаның белән дә шулай ул, күңелең белән. Ул бит җазык әйттерү нәрсә? Җазыклан, җазыклардан арыну. Арынырга тырышсаң, син аны теге җаның чиста буласын килсә, күбрәк үзеңдә әйтәрсең. Законга карамассың син. Даже закон әйтсә, например, ике айга бир дип, име? Э, син аны, менә ул сине ничектер теге борчытып йөри бит, эче поша, менә шулай иттем дип, инде арынырга тырыша кеше, андый кеше. Ул тизрәк җигерә дә җазлыклар әйтергә тырыша. Э, җазлыклар әйттерү, он өлеш алмыйча да жарый. Кайчакта менә шулай. Соңгы вакытта яшьләр арасында инде бигрәк тә заманча исемнәр кушалар балаларына. Шулай бит? Модный дип әйтик.
Әйе, модный исемнәр кушалар. Һәм инде менә алар чиркәүгә баргач, аңа башка исем куела бит инде, әйме, кушыла священник тарафыннан. Менә кешенең ике исемдә булуы аның язмышына тәэсир итмиме? Мәсәлән, мин Олеся, ә чиркәү буенча мин башка исемдә. Әйтмим инде. Яра, әйтмәгез.
Сан үзегездә беләсездер инде. Юк, Олесина төрле сүзчелекләр төрлечә. Төрлечәме? Потому что Олес үзенчә андый исем булмагач. Аха. Бер кеше э, сүзченик менә шулай куйыйк әле дип әйтеп куя, куймыйк. Мин шул исемне аласың килмиме дип. Мин, может, бүтәнне әйтермен. Менә бу кешегә тәэсир итмиме? Ну, Без шулай уйларга тиеш. Э, Чумганда бит без исем генә кушмыйбыз, бер Алланың изгенең исемен кушабыз. Андый исем кушкач, ул изге, э, ул кеше өчен бик тырышып-тырышып Аллага инәлеп тора. Инәлеп торган изге кешене кимсетеп күп кимсеткән күп булабыз без бүтән исемне әйткәндә ул кешегә. Бу изгенең олы исемен э, биргәч ул кешегә име без аны ничектер сөенеп, сөенеп ул исемен әйтергә тиеш. Без ул кешене дә кадерлибез. Дәшкән кешене дә. И вот шул исемне аңар биргән изгене дә без аны да менә шулай кадерлибез алай итеп ә, ә, теге это бүтән исем белән дәшкәндә кешегә без аны как изгесен как кагып торган шикелле булабыз ага менә нинди исем белән дәшергә соң инде алайса изгенең исеме белән дәшергә изгенең ә, паспорттагы исем Ул, ну, ул ничек кала? Паспорттагы исем мин белмим. Паспорттагы исем документларга булсын ул. Ага. Менә әйтәм бит теге менә изге э, изгесе э, кешенең изгесенә дә кадер кадерлек була ул аның исеме белән дәшкәч кешенең үзенә дә кадерлек булырга тиеш ул шулай санарга тиеш
Менә э, шундый бер миф бар дип әйтикме инде, бәлки миф та түгелдер ул, белмим. Э, Библия укып бетергән кешенең башы китә диләр. Бу дөресме? Дөрес түгел ул. Э, Библиянең бит һәрбер язган кенәгә Алла тыйдырган, Алла тыны тыйдырган буенча языла ул. Шуңар булгач, нишләп кешенең башы китәргә тиеш? Кеше, наоборот, ул акылга керергә тиеш. Тик менә Библияне аңларга бик авыр булгач, аны шулай мин дөресме аңладыммы, аны юкмы әле, тизрәк укыгач, шулай итим әле дип, Әйтергә тиеш түгел. Мәсьәлә булса да укыгач, священник җанына кеше килеп сорарга тиеш. Мин болай укыдым, дөрес аңладым мин аны. Мин шулай әйтергә тиешме, юкмы дип. Менә священник аңар аңлатыр инде аннары. Менә шулай дөресме, юкмы? И дөрес булмаса, нишләп дөрес түгел дип аңлатыр. Шуңар күрә баштан укыгач, Менә шулай итмәскә микән мин э, миңа дип, башта сүчең җанга бар. Мин дөрес аңладыммы, шулай итә башламыйм микән, шулай итәргә дип сора баштан, сүчеңгә иткәч итәрсең. Ә булса кайчакта дөрес аңламау бар. Менә дөрес аңламыйчы, юк, мин акыллы үзем дә беләм дип әйтә башлагач, менә аннары сез дигәнчә булыр инде. Ә,
булып чыга, бу дөрес түгел. Шулай бит, бу уйдырма. Дөрес түгел, уйла.
Наоборот, изгеләр безгә Библияны укырга. Укырга куша. Например, менә укыдым мин, э, без э, аны бик олы итәбез, күрәбез. Э, Серафим Саровский. Шундый әвлия бар. Безнең менә ул да менә шулай бер тапкыр булса да укып чыгарга тырыш Библияны дип. Менә шул Библия дигәннән, тагын Библиядә язылган Керәшеннәргә һәм православие динендәге кешеләргә инде ул дуңгыз ите ашарга ярамый. Ләкин без үзебез беләбез, аны ашыйлар шулай ук. Э, менә ни өчен шулай язылган һәм кешеләр бит моны барыбер ну, тотмыйлар. Баштан э, кеше э, кешене адәмне Алла үз халкын бер закон белән алып барган, яме бу иске закон дигән Менә шулай. Аннары килгәч, ул менә шулай иске закон кешене жаңа закон белән торуга әзерлә, ә, әзерли торган закон гына ул дип аңлаткан. Ә менә жаңа законга кергәч, э, инде э, безнең инде бөтен э, Булдырган нәрсә Алланыкы дип беләбез. Алла бөтенесен булдырган гына түгел, аруландырган да дип беләбез. Менә шулай бигрәк тә менә шулай үзе килеп, менә шулай безне э, мәңге үлемнән э, җылып, ул дөньяны да аруландырган Ходай. Шуңар күрә без бер нәрсәгә дә э, нәрсә ашамасак та безгә Хәзер җазык түгел ул. Ну, алай да менә безнең э, традиционный ашамлыкларыбыз бар. Э, э, безнең традицияләребез буенча без кайсы ашамлыкларны ашамыйбыз шул. Ярамый булып чыгамы соң инде? Ну, ашамас, и ашамаска кирәк. Кирәксен миш. Например, нутрины ашыйлар кешеләр, име? Ну, аны нәрсәгә теге ашарга юк моны. Нәрсә аны бик ашыгасың? Ә сез үзегез ашыйсызмы дуңгыз итен? Ашыйм.
Ашыйсызмы?
Угу. Ә менә эчүгә килгәндә, сезнең фикерегез? Эчү?
Әйе. Теге это аракларны.
Әйе.
Алар да ярамый ичендә. Юк, юк, бик бик чамалап кына ярый. Ярый.
Телен бора алмый торган бер кешене күрдем, шулай сорады да эчәргә буламы? Чамалап була. Менә мин чамалап эчәм шул дип нашлы әйтте менә шулай. Андый кешеләр дә бар. Һәр кешенең чамасы Төрле шулай бит. Ну, теге әз генә э, сизәсең икән, теге әз генә это, теге это туктарга кирәк менә. Тукты алмагач инде кем виноват инде? Арак түгел, син үзең виноват. Әз генә аны гына кирәк.
А, менә шундый бер чагыштыру дип әйтик минде. Ислам динендә яшьләр кавышкач Шунда ук, э, шул вакытта ук никах укыта, шулай бит. Ә менә керәшеннәрдә кәбен койдырырга ашыкмыйлар. Ул булырга мөмкин 50 яшьтә баралар, парлар. Э, шулай, ну, менә картайган көннәрендә барырга мөмкиннәр. Ни өчен бу шулай дип уйлыйсыз? Бу бит инде проблемадыр. Ну, э, соңрак яшьләрнең шулай яшәве. кеше килсә, ярый әле соң булса да он булсын дип әйтәбез бит. Иә. Ну, элек бик элекке кешеләр үз тормышларын э, кәвен кыйдыр, э, кыйдыргач кына башлаганнары ул дөрес ул дөрес потому что закон буенча ничек укыйбыз без без менә кәвен кыйдырганда да укыйбыз болай да укырганы була кенәгәдә ничек язылган тәннәре бер була ике кешенең Менә тәннәрне бер булып санарга кирәк, име? Ә тән бер, э, бер булгач инде ул э, гомергә бер булырга тиеш. Ә безнең бит хәзер ничек? Законны белмичә, белеп тә бик кадерләмичә э, аерылалар кеше. Законга карамыйлар да. Вот. Аннары бик зур җазык була шул. Менә аны шулай итәргә тиеш түгел. Син вообще кәбен кыйдырмасаң да, Менә шулай кушылсаң, уже ул сиңа гомереңә шул кеше булырга тиеш. Кушылганчы уйла син аның белән э, э, торасыңмы, юкмы. Ну, кешенең, конечно, төрле була, була характерлары, төрлесе моны сыймы. Э, кайчакта баштан белмәгәннәре дә күренә башлый. Ну, Алла бит куша әз генә түзәргә дә тиеш без, бер-берсен санарга тиеш, кичерергә тиеш, шулай торырга тиеш. Менә шулай тора алмагач, бу бит это ул это без дөрес итмибез шул. Ә мәсәлән, менә аерылды ди. Шулай бит ә, ЗАГСка барылып аерылыштылар, ә менә чиркәү буенча ничек аерылалар алар? Чиркәү буенча аны андый парларга архиерей гына бирсә рөхсәт жаңадан шулай э, кушылырга э,
Юк, аерылу турында сүз бара. Кай, кай чакта, кай чакта була ул сәбәбе аның. Ага. Кайсы сәбәпләр аны аерым шулай теге э, э, менә мондый тапшыруларда сөйләшергә түгел, аерым сөйләшергә кирәк. Ну, воскрешен шолга кереп, җа, священник җанына барганда кеше сорарга тиеш, священник аңлатыр аны. Ә, болай это, болай аерылырга Менә Евангелиедә укыйбыз, э, аерылырга безнең дин буенча жарамый.
Аңлашылды. Ну, бер ике сәбәбе бар аның. Ну, аның это монда гына сөйләшмик. Һәрбер кеше менә безне тыңлап торган кеше э, аңар үзенә кирәк булса, килеп сорар чиркәүдә. Аерым шәхси инде бу шулай бит. Ага. Менә э, керәшеннәрнең күп кенә бәйрәмнәре, йолалары дип әйтик инде мәҗүсилеккә кайтып кала. Шул ук мәсәлән, э, үлеләр мунчасы дип әйтәләр бит инде шулай бит Пасха алдыннан имештер үлеләр дә мунчага мунча керергә тиеш. Э, Поминкада, родительский деньда, мәсәлән, кабергә барып э, нәрсә анда ашамлыклар калдыралар кабер өстенә менә бу болар бит инде дөрес түгел аны батюшкалар кире кагалар ә, сез керәшеннәрдә нинди мәҗүси йолаларны бетерер идегез
ну аны берсен генә әйтеп булмый аны бар инде күбесе менә бу аерым аерым поминка турында үлеләр ну, поминка турында менә бу ярамый инде ул менә например әйтим сөякләрне зату була Кайсы аларда әшткәнегез дә юктыр. Юк. Шулай.
Ну юк, инде үлгән кешенең сөяге түгел инде. Менә шулай теге это суйган итнең менә итне ашаталар имеш кешегә ничектер җыялар. Мин аны мин аны чынлап әйткәндә бу ничек итәләр дип бик үзем да караганым жоқ теге аңын салганым жоқ но ничектер нәрсәдер итәләр менә мендәрләрне алып менә чыгалар да имеш менә авылның кырыена чыгалар кешене ашатка ашыймы менә шулай имеш менә затып килдек диләр менә үлеләрне шулаймы үлене зату дип әйтәләр ну жанны зату әйе әйе бу бар әйбер бу бар ишеткәнем бар бар менә шулай ну менә мондыйларны конечно бетерергә кирәк Үле мунчасы. Ну, җуын син менә теге эчкән Пасха алдыннан эчкән алданрак. Ну, җуын, ну, үлеләр кабердән тормыйлар алар. Тәннәре җир астында череп тора. Җаны инде күптән бу дөньядан алынган. Кем килеп җуына синең? Нинди үлеләр мунчасы инде була ул. Ну, менә андыйлары бездә бик күп шул. Күп шул. Ә тагын өстәп нәрсәләрне әйтер идегез? Ну, менә мин әйтәм, теге поминка үткәрүчеләр әбиләр дә, шуларга бик әйтерлим, әйтерлим менә сөякләрен озатучыларга. Э, менә ышанамын дип иманны укыйлар, име? Без, без ничек ышанабыз дип әйтәләр. Ышанамын, э, э, бер генә церковька Алладан куелган бер генә ару җыен дип әйтәбез, име? Ну, ару җыенга ышансаң, име? Ару җыеныңны тыңла. Ул бит бер кайда да изгеләр дә иретмиләр, ару кенәгәләр дә әйтмиләр менә шулай сөякләрне тотып затыгыз дип. Ник үзең үзең үз-үзеңне алдыйсың? Аружинга церковька ашанам дисең. Үзең церковьны тыңламыйсың. Менә шулай, хаман шулай әйтәсең. Әле бит кешене җыялар да, шанамынны э, э, э, җырлап китәләр. Теге, ә үзе чиркәүгә ышанам дип әйтә үзе чиркәүне санламый менә шулай әйткәч алай җәй син ышанамыннарны җырлама үз әллә нәрсәләрне укы кешене алдама менә кеше бит аннары тагы ничек уңлый менә безнең теге это нина түтейме ничекме шунда теге кемдер менә шулай дип җырлаган шулай дип өйрәткән без инде ул Әйткәнчә, э, ул бит картлардан өйрәнгән диләр, менә шулай. Картлар да ничек тыңламады священникләрне. Аларның теге тыңлаган картлары да ничек тыңламады. Хаман шулай тыңламыйчы баралар. Бер тума э, тума икенче тумага шулай калдыра, өченче тумага шулай калдыра. И шулай тумыштан тумышка менә шулай сан мальчикларны саннама бара. Менә тагын шундый әйбер бар. Мәсәлән, үлләрне искә алганда 40-ы, ярты еллыгы шулай бит менә әбиләр килә дә инде, алар укыйлар һәм аларга акча бирәләр. Бу теге дөрес әйберме? Ну, акча бирәләр дип менә шулай дип әйтим. Менә әле аның суммасы да бар. Ул бит инде теге менә шулай-шулай бирелергә тиеш имештер. Ну, ул теге аларның үз эшләре инде. Үз эшләре. Так только укыган кеше э, шулай итсә әйбәтрәк. Син бит Алладан куелмаган менә алба хезмәтенә. Үзең генә килдең. Син бит священник түгел, кем түгел име. Син менә барсаң инде менә шулай укы инде. Аны да укыйм, Үземнекеләрне дә укыйм дип әйт тә, менә шулай ир, шуңа риза бул. Ә болай это, ну, теге кешеләр бирсәләр, бу да риза булса, ризалышып, менә шулай әйтсәләр, үз эшләре, ну, алай әйтү бик әйбәт түгел шул. Бик әйбәт әйбер түгел, әйбәт әйме? түгел. Теге э, бирмәсәң килмәс дип, э, э, җә Уйлыйлар. әле э, бүтән, и, аннары тагы это а, каргап калмасын дип тагы куркып бирәләрдер, белмим ничектер. Священникка бит теге это Алла көтүеннән сыйланырга теге тиеш шулай закон буенча. Но ну, алар бит священниклар түгел, кемнәр түгел. Менә шулай. Син үз туганыңмы, туганың авылдашыңмы, килдеңме, күңелдән уку гына җиткән шул.
Менә чумылу вакытында кемнәр крестный була ала? Ну, кемнәр дип. Ну, закон буенча Ир балага ир кеше булырга тиеш. Э, кызга хатын кыз булырга тиеш. Ә шулай. Ул өйләнгәнме, юкмы, ансын, ансына карамый ул. Только теге, ну, 16 яшькә җиткән кеше булса әйбәтрәк. Үз ул кеше аңларга тиеш. Син просто болай гына галочка итеп теге крестный булмыйсың, име? Син аны иретергә тиеш, тиеш дингә, име? Син аны өчен Аллага сүз бирәсең. Тормышымны теге закон буенча торырга менә кеше шундый сүз биргән күк була, име? Шайтаннан бисәм, Шайтанны ташлыйм, анын усмаклыгын, аңа хезмәтне ташлыйм дип, име, Аллага кушыламын дип әйтә кеше, име. Менә шулай. Ул сүзне биргәч, ул сүз буенча торырга да тиеш. Хәзер шумлалар да Алла кушканча тормыйлар. Болай гына Алланы белеп тә тормыйлар дип әйтергә була. Ә аларга Алланы онытмасалар да Аллага хезмәт итеп тормыйлар. Аннары бит җазыкларыбыз күп җыела. Җазыкларыбызга үкенмибез, шулай үлеп тә китәбез, димме? Алла аннан сораса, син бит сүз бирдең миңа хезмәтче булырсың дип. Ну, шулай дип уйлыйгыйме? Бала булдым бит. Мин андый сүз бирмәдем дип әйтер тагы. Кем бирде соң? Урыс атасына кар, менә ул бирде дип. Ну, без көлеп әйтәбез, име? Ну, чынлап та ул бит сүзне бирде. Ул җавап итәчәк ул кеше өчен. Шуңар күрә болай гына, ә ярар булыйм әле чакыргач, дип уйларга гына тиеш түгел. Син аны өйрәтә алырсыңмы, юкмы? Ата-анасы аны закон буенча торырга өйрәтерме, юкмы? Менә шулай Аллага җараулы булып чыкмаса, син өйрәтмәгәнне белеп, сиңа да Ходай кыен итмәсен. Шуны уйларга кирәк. Аңлашылды.
Менә кеше үлгәч, бик нык еларга кушмыйлар. Имештер инде аның җаны өзгәләнә диләр. Э, авыр була дип әйтәләр инде. Бу дөресме? Дөрес фикерме бу?
Дөрес дип инде менә шулай э, кирәк дип җыларга алай җыларга кирәк түгел шул. Ә теге кайчакта бит менә тотып калып булмый күз яшеңне. кайгыргач менә шулай теге жыласың килсә кеше үз үзен туктата алмагач нәрсә эшли инде ул менә без бит менә жазык нәрсә була ул име ходай белә син үз үзеңне бу жазыктан тыела аласың менә э, тыелып калырсың гына юкмы дип менә сине э, сынап карасым килә дип әйтә име ә бу бит менә э, кеше үз жакынын Якын кешене, туганын менә шулай җирләгәч, ул бит аны менә күзләре теге күзләреннән яшьләре чыкса, ул аны туктата алмагач, нәрсә эшли инде? Ну, теге туктата алсаң инде, бик артык җылама, ә менә шулай чыгып торса, нәрсә эшлисең инде менә шулай? Кешене тоже без гаепләргә тиеш түгел. Шулай.
Ә, менә православие динендәге кешеләргә мәчеткә керергә яримы һәм киресенчә ислам динендәге кешеләргә чиркәүгә керергә яримы? Ну, Куркалар бит инде кайбер кешеләр теге. Ну, Нишләп без берне шо- шүрлиләр?
шо- шо- шулай дип әйтик име Э, безгә менә безнең чиркәү алла ие дип санарга тиеш

Шул үз өеңә кереп җыр. Ну, мәсәлән, экскурсия дый. Ярыйдыр бит инде карага или юкмы? Экскурсия булып керсәң ярый ул, но экскурсия булып кешенең бит ул ничектер менә бүтән кешенең синең динне булмаса да бит ул ничектер кадерле урын, име? Ә син теге күзләрен теге это тегәлеп кенә карап чыгарга гына аның өчен керергә как неуважение шикелле ул. Шуны әйтәм. Кермәскә инде сезнең фикергә шулай бит? Ну и җиреп торма. Әйтәм бит теге, Аллага нәрсә булса да әйтәсең булса, үзеңә кер. Ә болай гына карап чыгарга, кеше анда керә дә үз күңелен бирергә, яме? Ә син болай гына кереп чыгасың әллә ничектер. Теге Санламаган килеш анда ничек нәрсә җыеп торырга кирәк. Аңлашылды.
Анар тагын шундый бер сорау бар инде. Менә авылларда бик тузган тәреләр була. Шулай бит аларны менә нишләтергә? Ну аны чиркәүгә килеп, менә шулай күрсәтергә кирәк. Башка мондый тәре алдында инде бит теләк итеп булмый бит, димме? Минем жаңа әйбәт кенә, матур гына тәрене алырга кирәк. Җарый ал дип әйтер дә священник, шул чиркәүдә калдыр. Ар үзләре инде беләләр нәрсә нәрсә жасарга бит алар белән. Теге үз авылыңда чиркәү булмаса, бер сорану бит айына берме, ике айына берме, ну хоть жарты җылга бер бит сорану барып киләсең чиркәүгә. Шунда бар да калдыр аны. Ә менә яндыру буенча? Ну, җандыру буенча. Чыраны без җандырабыз. Кая булса да җандырмаска ул чыраны. Чиркәүнең урыны булса, җандыра торган урыны. Шунда җандырсыннар. Чиркәүгә биреп яндырган, шулай бит, үзенә түгел. Ә мәсәлән, шундый кешеләр бар, алар динен алыштырганнар ди. Бу зур гөнаһмы?
Әйдәгез, гөнаһ кына җагыннан карамыйк аны, әмма э, син э, вот э, ничек дип андый кеше баштан үзеннән сорарга тиеш. Син Алланы сөясеңме, кадерлисеңме? Кайсы кеше менә яшьләрнең менә шулай була, әйме? Әй, менә шулай алардан аларның динен алмасам, кияүгә алмый, җә иләнәсе килми дип әйтәләр инде. Син Иң беренче инде үзеңнән сора, син менә ышанасыңмы, юкмы дип, яме, Алланы сөясеңме, юкмы дип, син шуны сора баштан. Син бит динне алыштырырга ничек? Син үз динеңне әйбәт беләсеңме, законны әйбәт беләсеңме? Алыштырсаң ничек була ул? Теге әз генә баштан үз э, э, туганнан биргән динне әйбәтләп бел. Аннары бит, ну, безнең динебездә, яме, например, священниклар бар, яме, Тегеләй болай алар белән сөйләшеп кара баштан. Ул ничек инде ул теге болай гына теге ул динне бүген алыштырса, иртәгә кире кайта, ул кеше теге это җил тирбәткән камыш шикелле менә шулай. Бүген тегенде, иртәгә мондый, аңар андый кешегә ничек ышанырга? Ул иртәгә тагын тегеләй итәр. Алай кеше булырга тиеш түгел, ул бик серьезный шаг булырга тиеш кешегә. Җә миннән, җә минем сүзләремнән оялган кеше булса, менә хөкем көнне мин Алла атамнан аннан оялырым, име, дип әйтә Ходай. Әле бу динне сатмаган, алыштырмаган кеше, име, кешегә шулай әйтә, оялган өчен генә шулай әйтәм дип әйтә, име. Ә алыштырсаң, ничек була? Христос алдыннан. Аннары бит Христос алдында басабыз. Нәрсә аннары әйтерсең?
Шулай. Мәсәлән, тагын шундый бер сорау бар. Гаилә яши. Икесе ике динде. Берсе православие, берсе ислам. Ә, менә алар гомер буе яшәгәч инде, менә алар күмеләләр төрле-төрле зиратларга. Бу ничек сезнең моңа ничек карашыгыз?
Ну, безнең, например, э, закон буенча православный зыйратта православный кешеләр генә э, тиеш.
Даже даже теге, ну, например, авылда православный халык тора, име? Ну, бераз бүтән кешеләр дә бар, име? Ну, анда инде э, теге авыл советлары белән сөйләшеп, краевнанмы аерып-аерып бүтән зыйратны жакын куярга була аны но православный зират инде православный кешеләр өчен булырга тиеш ну аерым күмелү ярый инде ул име теге бер берсене бер берсе ятырга тиеш дип әйтәләр бит инде ир белән хатын анда ну әйбәт булса менә бит мин шуңар әйтәм дә менә алдан бит сорадыгыз мине име менә это буламы жукмы теге гаиләне оештырырга Ә төрле дөнне кешеләргә. Менә шундыйлар аннары очрый шул. Менә проблема гел гомер буена сызыла инде шулай бит. Аны алданрак уйларга кирәк шул. Теге ату аннары баштан кушылабыз, аннары баланы ничек итәбез, тегесне ничек итәбез, аннары менә шулай үлгәч кая булабыз дип, аннары тотыналар менә шулай кеше уйларга. Син аны алдан лучше уйла. Менә мәсәлән, үлгән кешеләргә инде алдан ук урын алып куялар. Менә мин шулай күргәнем бар зиратларда. Ну, Бу нәрсә кирәкле эшме? түгел. Ну, кирәкле дип. Имеш гомер- гомерне озын- озынайта диләр әле. Ә, юк, озынайтмас ул гомерне. Ну, алдан, алдан ә- әзерләп куйсаң, нә- әллә нәрсә түгел ул. Була, Ярый. җар, э, теге, это ул, э, теге җаныңа зыян тидертмәс ул. Мгм. Менә отец Владимир, сез ничә уйлыйсыз, үлгәннән соң тормыш бармы? Ну, мин

нинди җавап бирербез дип күбрәк уйлап торыгыз, туганнар. Ә, менә шулай Аллага җарау булып калмыйча, күк патшалыгыннан тыш чактан калмаска тырышыгыз. Аллага без җаралы булырга әле бик җиңел дә түгел ул. Ә, Алла дигәнчә тормышны кисергә дә җиңел түгел. Күп күп эшләргә кирәк тырышырга кирәк шайтан да җабыша бит туры барма ә барырга ирек бирми ә бик асат түгел ул алдан алданрак яшь чактан инде аны уйла башлагыз тормышымны ничек үткәрермен алда алла алдында басмыйчы калмам аллага җавап бирмиче кая булса да үтмим Менә шулай, кит моннан, мин сине белмим, дип, шундый сүзләрне ишетмәс өчен, яшьтән үк тырышыйк. Картайган көнне дә моңаеп калмыйк, Алла бөтенесен кабул ала, тик тәүбәгә килергә генә тырышыйк. Алла хөкеменнән узып булмас. Анысын бер чакта да онытмагыз. Ходай сезгә булышсын барыгызга да.
Әтәс Владимир бик зур рәхмәт килгәнегез өчен.